Исәнмесез, дуслар! Бүгенге безнең кунагыбыз популяр җырчы, талантлы музыкант, Татарстанның атказанган артисткасы Алсу Әбелханова. Хәерле көннәр!
Алсу, рәхмәт бүгенге безнең очрашуга килгәнең өчен. Инде беренче соравым. Синең менә гомумән театрга мөнәсәбәтең ничек? театрны бик яратабыз гаиләбез белән. Гаиләбез белән дигәндә инде безнең әтиебез әз генә Теләп тора, ә инде балаларны мин өйрәттем, менә шушы театрларга йөреп, карап, аның атмосферасына чумып, репертуарын белеп үсергә. Менә шуңа күрә инде минем өчен театрга бару ул бернидидер бәйрәм, үзенчә бер бәйрәм. Мин концертларга сирәгрәк йөрим. Әйе, театрларга. Үзең күбрәк куясың. Юк, юк, мин нишләптер менә концерт карап утырырга Театрга караганда, аны хәтти яратмыйм. Ә театрга бару минем өчен менә опера театрына, әлбәттә инде, балет карау, спектакльләр карау минем өчен зур бәйрәм. Һәм инде менә укырга килеп кергәндә, 96 нчы елларда иң беренче минем барган һәм күргән театр шул сезнең театр Тинчурина булды инде. Ул шундый беләсезме, ниндидер, монда ничектер менә шундый матур булуына карамастан, өйдәгечә. Зикер өйдәгечә һәм гади һәм якын, менә чит Татарстаннан чит җирдә туып үскәнгә миңа инде бик тансык иде ул елларда, бигрәк тә татар телен тыңлау, татар җырларын. Ә театрда, менә Тинчурин театрында, сезнең театрда күбрәк җырлар яңгырый, еш спектакльләрдә, шуңа күрә менә миңа Шушы татар җырларын тыңлау, татар телен тыңлау бик тансык иде. Яхшы, менә Алсу, без бит инде синең белән бергә эшләгән кеше заманында, гастрольләргә бергә йөрдек бит. Аңанчы да мин сине бит инде күптән беләм. Менә син татар җыры 97 нче елда татар җыры халыкара татар җыры конкурсында катнаштың бит. Әйе бит? Әйе, әле ул вакытта татар җыры бәйгесе иде ул һәм Илһам Шакиров исемендәге бәйге иде. Әйе, син ул вакытта, мин хәтерлим, беләсеңме, теге башкалар чыгалар да, фонограмма куялар да, ну, минусовый дип әйтик инде, шулай дип инде, ни, бит, ә син хәтта виолончель алып килгән идең, мин шуны хәтерлим. Әй, бары бер яшь чаклар дип әйтик инде. Әйе, э, консерваториядә укыганда бит инде без общежитиедә яшибез. Общежитиедә барыбыз да дуслашып бетәбез, әйме? Ул общежитиедә яшәүнең минем э, ярдәме һәм э, файдасы Бик күп булды, беренчедән, ә икенчедән ул бөтенләй башка атмосфера. Әгәр дә син менә фатирда әти-әниең белән яшәп, дәрескә генә килеп, менә шушы үзеңнең студентлар белән, инде дусларың белән дәрестә генә аралашып кайтып китәсең, ул бер. Ә без бит Беренчедән, бергә укыйбыз. Аннары өйгә кайтабыз да, бер тәлинкәдән бергә ашыйбыз. Әйе. Бергә шунда ятып йоклыйбыз, димәк, тормышта беләбез бер-беребезне. Шуңа күрә менә консерваториядә укыган дуслар, укыган студентлар минем өчен, әле общежитиедә яшәгән минем студентлар инде, дуслар, алар бездән олырак та, ничә, берничә курска олырак та булдылар инде, бәләкәйлерәк тә. Алар барысы да менә туганнар шикелле һәм барыбыз да без очрашкач, шушы әйберне бер-беребезгә әйтәбез. Менә хәзер инде ул консерваториядә укыган дусларым кайберәүләре Канадада яшиләр, кемдер Венада, кемдер Америкада. Без аралашып торабыз һәм кая барма минем дуслар бар, Һәм кайда барма, Алсу, общежитиене хәтерлисеңме? дип әйтеп куялар, чөнки алар инде шундый танылган музыкантлар булып киткәннәр, әйеме, берсе Европада танылган композитор Айрат Ишмуратов, беләсездер аны, скрипкада уйнаучы кызлар инде алар, оркестрда уйныйлар, Европа оркестрларында. Ә безнең хәтердә Татарстанның Казанда консерваториянең общежитиесендә яшәгән вакытлар һәм ул шундый күңелле вакытлар иде. Без шундый дус яшәдек, бер дә орышышмыйча, бер дә ничектер нитмичә, конфликт булмыйча, әйме, дус яшәдек. Бер-беребезгә ярдәм итеп яшәдек. Шуңа күрә инде без әлбәттә гаилә булып беттек. Ә инде менә шушы номерга килгәндә, Виолончель дип әйтәсез бит. Общежитиегә килеп кергәч инде, укырга кергәч, анда миннән берничә курска олырак виолончельдә уйнаган кыз яшәде минем белән, әйе. Син инде монда кайтасың да, о, мин конкурста катнашам, менә шушындый җыр җырлыйм дип, фортепианода уйнап нәрсәдер җырлап күрсәтәсең. Ул шул ук вакытта Үзенең инструментын алып, үзе уйнап карады да, матур булып чыкты. Мәйтәм, әйдә минем белән чыгасыңмы? Әлбәттә, нинди сүз. Ул бит инде менә хәзер, әйеме, акча түләргә кирәк, сорарга кирәк, килеп уйнагыз әле дип. Ә монда Киләм, асы уйныйм, берничә репетиция ясадык та, о, шундый җаваплы килеп чыкты, әле бит ул Илһам Байтирәк, э, миңа бүләк иткән җыр, иң беренче җырым Роза гөле дигән җыры. Э, катнашам, э, урын аламмы, юкмы, ансы мөһим түгел. Катнашырга, күренергә, сәхнәгә чыгарга. Менә шулай иттереп, шушы җыр белән чыктым, виолончель монда. Әлбәттә инде, хәзер генә мин аңлыйм, ул вакытта бит инде ул ниндидер татар дөньясында, татар эстрадасында ниндидер яңалык кебек күренде. Яңалык, әйе, күренмәгән хәл. Әйе, без, мин аны уйламыйча гына, менә мәйтәм, матур виолончель, монда шундый благородный көй, виолончель шул матур итеп үзенең темасын уйнады. Без инде үзебезчә, музыкантлар буларак, шушы номерны тупладык общежитиенең бүлмәсендә. Ә ул, күрәсең, ниндидер этергеч булды, ниндидер бер ступень булды минем өчен. Шушы конкурста катнашканнан соң инде аны телевизордан күрсәттеләр. Шунда жюрида утырган безнең әгъзаләр инде күреп, шул Салават абый шунда утырган иде, аны Венера хатыны, Хәйдәр Бигичев, Хәйдәр Бигичев алар инде. Әйе, ниндидер үзенчә, үзләренчә бәя биреп инде мине уздырдылар һәм мин бик рәхмәтлемен. Шушы бәйгеләрдән инде, әлбәттә, минем иҗат юлым башланды. Шуңа күрә яшьләргә әйтәсем килә, бәйгеләрдә әлбәттә катнашырга. Менә бүгенге көндә бәйге дисәләр, мин юк, ни за что дип, ул этапларны мин үттем. Чөнки килгән елны бөт Төн булган бәйгеләрдә катнашып чыктым. Менә нинди бар шул. Ә хәтта Урмай моңына бардым Чувашиягә. Ну, Э, яхшы бит инде. Әйе, нигә э, Чебоксарга. Шундый матур бер конкурс э, иде ул. Үз вакытында шундый гөрләп торды. Анда лауреат булып кайттым. Шуңа күрә э, бәйгеләрдә катнашырга кирәк, ул э, ниндидер э, мөмкинлек, үзеңне күрсәтергә, экспериментлар өчен мөмкинлек.
Менә Алсу тамырга чыга бит инде һәрбер күренекле шәхес турында яңа әйберләр беләсе килә. Менә мин күргәнем юк синең интервьюлар биргәндә, ниткәндә ул әйткәнең булды микән, юк микән? Син бит музыка училищесы бетергән кеше, әйеме? Әйе. Баян буенча. Әйе. Ә моны там вообще Мин аны бел... белмидер. Юк, мин аны әйе, бик э, теге м, әйткәнем, сөйләгәнем юк. Э, Бик яратып та бетермим мин ул э, үземнең баянымны дип әйтик. Әмма ләкин а, икенче яктан караганда ул инструментка мин бик рәхмәтлемен. Минем уйлавымча, әлбәттә инде баян ул хатын-кыз инструменты түгел. Гафу итегез, әгәр дә кемнеңдер фикере башка булса. Чөнки ул э, баянга инде мин Бик музыкага тартылып, шул хәтле әти-әниләрне сораганмын, музыкаль мәктәпкә мине кертегез, зинһар, дип. Шуңа күрә инде без килгәч, фортепианога урыннар беткән иде. Һәм тагын нинди инструмент калды, дип, скрипка һәм баян, дип әйткәч инде, әти әйтә, юк, юк, скрипка кирәкми, баян, дигән дә инде мине, мин аңламыйм, миңа лишь бы музыкальный ни булсын, мәктәп булсын, баянмы анда, скрипка миңа, мин. Беренче класста укыйм. Тоттырдылар миңа бу әйберне. Менә шулай, менә шулай. Вообще мин ул баяннан күрен, вообще күренмәдем. Э, ул баянның э, бер не бар, закон, правила, аны былай итеп яткызып уйнарга ярамый. Син клавиатурага карарга тиеш түгел. Бастырдың, все, карамыйсың, уйныйсың, ике кул монда аккомпанемент, монда э, соло. Мин инде әлбәттә карыйсы килә, мин әле уйный белмим, беренче класста, мин алай итеп Яткызам да, чөнки күренми. Карыйм, карыйм да, подними баян диләр. Күтәрәм дә яңадан менә шулай экзаменда баян үзеннән үзе тартылган кебек, мин күренмәгәч, как будто сам по себе играет баян, менә шулай иттереп экзаменнар бирә идем. Шул хәтле яратмый идем, ну кирәк, үзем сорадым, әйеме, шуңа күрә өйдә заниматься итеп, әти Сыктывкардан, без бит инде Воркутада яшибез, алып кайтты миңа шушы бәяле баян, ниндидер э, профессиональ баян инде. регистр белән. О, педагоглар регистр барлыгын белделәр дә, ах, синең монда регистр бар, тотындылар миңа фуги Баха, әллә нинди теге полифонический не произведениелар, сложныйлар инде, әйме. Шуны монда бер кул белән өйрәнеп, монда тоташтырып Ул баян инде, аннары соң баян булгач, мәктәпне бетергәч, училищега керәсең. Какой был у вас инструмент? Ну, я вообще-то на баяне училась. А, баян, дип, училищеда баян тоттырдылар, тагын дүрт ел. Шулай иттереп, баянга тугыз ел укырга булдым. Э, әлбәттә инде, ул э, һәрбер бала үзенең инструментын теге э, бу бит инде труд, әйме? Ул рәхәт түгел, әйе, ул труд. Балачактан менә спортсменнар шикелле үзеңне тренаж ясыйсың, име яратасыңмы, яратмыйсыңмы, произведениене уйнарга кирәк, син утырдың, өйрәнәсең. Шуңа күрә, әлбәттә, балалар инде алар теге яратмыйлар, заниматься кирәк дип шулай вакыт уздырасы килми, баянга инструментка утыртып утырып уйныйсы килә, урамга чыгасы килә, мин әти-әниләрен дә әйдә, занимайся дип. Шулай иттереп, мәхәббәтемне сүндерделәр ул баянга. Әмма дә ләкин, әлбәттә инде, әлбәттә, э, тормышта бөтен нәрсә ул э, просто так не бывает дип әйтик. Шуңа күрә бүгенге көндә дә мин баян тотып э, үземә, мәсәлән, любой җырны уйный алам. Баянны тоткан юк, әлбәттә, ул иде, шунда ята. Но баян минем өчен зур роль уйнады, чөнки ул гармонический

Бүлеп, җырлап була, построить аккорд можно, ул инде менә именно баяннан килгән. Менә шуны сорамакчы идем, мин синнән теге, мин бер яшьлегем дәвердә бик гаҗәпләнгән идем теге Рәсимгә студиягә җырын яздырырга баргач, шул бэк вокал дигән нәрсә кирәк булгач, син инструментсыз, нисез кердең дә берничә тавышны җырладың. Әйе, ул минем өчен.
Бер генә түгел, син берничә нәрсә. Җиңел әйбер, һәм мин ул әйберне яратам. Салават абыйга да бер вокал эшләгән бар. Ул вакытта инде Илсур, Илсафка да, Рәсимгә дә, башка-башка җырчыларга да һәм мин инде үзем дә солистка булып уже танылып килгәндә инде теге бэк вокал җырлыйсы килми бит, шуңа шулай бит инде теге җырчыларга. Ә мин инде дусларча яратканга, мин әйтәм, әйдә син беркемгә дә әйтмә, диск Та язма син Алсу Бөрханова бөк вокалда дип. Ну, мин әйтәм сиңа яздырам дип, шулай итеп кире какмый идем. Бездә бит күп түгел бөк вокалны җырлый белүчеләр.
Ансын белмим. Барлыкны санарлык, мин берничәне генә беләм, менә сине беләм. Ләйсән. Ләйсән Закировны беләм. Аннан соң ни бар? Руфина бар. Башкаларны белмим дә мин. матур итеп, яхшы итеп. Ну, бэк вокал дигән нәрсә ул э, җиңел түгел. Чит илдә бит аны махсус укыталар. Әйе, махсус укыталар һәм бик э, күп акча түлиләр бэк вокал эшләтер өчен. Вот тегендә аларда алар алар Акчаның тәмен белә. Белә, белә. Тәмен дә белә, ямен дә белә. Без дә аның тәмен беләбез дә бит. Теге кем әйтмешли, акчаны без яратабыз, ул гына безне яратмый. Менә шулай. Әйтәм ич мин теге, әй, кирәкми, акча да кирәкми, киләм дә яздырам дип, үзебез шундыйдыр инде. Ни, Алсу,
театр тормышына әйләнеп кайтканда, менә Тинчурин театрында булаларга туры киләме? Балаларга?
Булгаларга.
Ә, театр Тинчурин да? Әйе. Шуннан башладык бит инде. Әйе. Әлбәттә. Менә соңгы нәрсә. Менә соңгы тапкыр сездә Кара Пулат дигән э, спектакльне карадым. Бу инде сездә икенче мәртәбә икән, әйме, мин нишләп? Әйе, җиде ел булган. Әйе, мин аны нишләптер беренчесен э, ничектер э, упустила. Менә шушы Кара Пулат премьерасында башка состав белән, әйеме, монда бит инде сезнең Монда әзерәк кенә үзгәрде. Әйе, солистлар, әйе, башка. Мин килдем кече бала белән инде бу юлы. Солтан белән аңа ун яшь тула. Ул без инде күбрәк олы малай белән йөргәнгә, ул әле кереп кенә китә шушы дөньяга, театр дөньясына. Яңа елга да килдек без сезгә. Яңа ел нине әкиятенә шулай ук әйе шушы кеше балам белән инде. Ә Кара Булатны әйтәм, аңлар микән, юк микән? Опера бит инде. Ой, Әника, опера, я же оперу не очень люблю, не очень понимаю, дип әйтәм, улым, ә син тыңлап кара. Ул инде минем шундый серьезный малай. Значит, э, либреттоны, шул э, буклетны алды да, башта укыды, нәрсә турында, әйе. Инглизчәсен дә, инглизчә өйрәнә бит инде анда да, угу, карап узды, солистларны карап чыкты, э, мәгънәсен аңлады инде, нәрсә турында икәнен. Угу. И бер тына чыкмыйча карап утырды. Димәк, аннан соң сорадым, әйтәм, ул мышадымы? Да. Ә без безнең бит инде балалар алар барыбер замана балалары, әйме? Иң беренчесен ул әйтә, мне понравились световые эффекты диде. Менә шулай. Ә, димәк, сез беренчедән заманча да, заманча постановка, икенчедән тарихи. Минем өчен инде әлбәттә музыкаль яктан сүздә юк инде Эльмир Низамовның бөтен эшләнгән композицияләре, аның музыкасы, әлбәттә, инде беренче нотадан үзәккә кереп, күңелгә кереп кала. Һәм инде мин яшерен батырын түгел, менә беренче нотадан башлап, җылап утырдым. Соңгысына хәтле җыладым. Күз яшьләрем чыкты инде, бик ни булды, ничектер Әйе, мурашки, мурашки похожи. Аннары соң төрет, Тавыш, менә шушы оркестрның уйнавы. Мин инде оркестрны шул хәтле яратам, үзем дә оркестрда уйнаган кеше, шул инде баян белән оркестрда уйнарга туры килде училищеда. Шуңа күрә оперный театрга барганда да мин теге кемдер бит инде оркестрдан ераграк утырасы килә. Беренче рәтләрне яратып бетермим. Мин оркестрга якынрак утырырга тырышам. Һәм постановкадан башка оркестрны тыңлап утырам, миңа шул хәтле менә скрипичный ансамбльны тыңлыйм, духовойларны, менә аерып утырам, һәрбер инструментны аерым тыңлап утырам. Мин яратам именно вот музыкальную часть постановки. Шуңа күрә һәрбер кеше үзе өчен ниндидер күрәсез, э, балага спецэффектлар ошаган, әлбәттә инде аның куелышы, аның ниндидер решениесе, әйме, дөрестән дә бу бик катлаулы эш, чөнки анда декорацияләр бер дә алышынмый, менә шушы кара пулат тора име, һәм ут белән технология э, кулланып, технологияне кулланып, Шул хәтле алышынып тора атмосфера. Менә декорация алышынмый, атмосфера алышынып тора. Син менә шушы геройлар арасында булган шикелле, алар белән бергә йөргән шикелле. Шундый менә находка режиссерская очень хорошая. Шуңа күрә әйтәсем килә, бу бик зур Монда бик зур иҗат һәм бик күп көч куелган. Шуңа күрә афәрин. Әлбәттә, инде мин бик канәгать кайттым. Син оркестр дигәнне оркестр бит хәзер үзебезнең театрныкы. Менә шулай әйтәм ич. Әүвәле, әүвәле юк иде.
Ие, ие. Шуңа күрә әйтәм ич, менә бу оркестрның барлыкка килүе ничектер Театрның дәрәҗәсен тагы да күтәрә. Мин үзем дә алар кино. Мин үзем дә оркестрда уйный диген. Тарелкаларда. Юк, мин нервода гына уйный беләм. Музыка храмында уйный белмим, но оркестр репетиция сагын вакытта качып кына тыңлыйм. Ничек уйнаганнарын ошый миңа. Оркестр, оркестр. Тере, тере музыка бит. Үзенчә ай, әйе, ул аерым үзенчә бер ниндидер атмосфера тудыра. Менә спектакльдә, мәсәлән, үзегез беләсез бит инде, фонограмма булсын да и оркестр. Җырчы шулай ук ул менә фонограммага җырлаганда да, оркестрга катнашып җырлаганда ул бөтенләй башка. Әйе, ул менә башка. Менә, между прочим, оркестрга җырлау бүгенге көндә ул бик дәрәҗәле һәм бик это не не дешево дип әйтик. Менә хәзер әгәр дә мин оркестрга җырлыйм әле дип максат куйсаң үзеңә, Цель бит инде максат инде. Әйе. Максат куйсаң, әйе, мин бит инде шәһәр кызы. Шуңа күрә гафу итегез, сорасам. Әйе. Максат куйсаң, менә оркестр белән программа эшлим дисәң, ул шул хәтле катлаулы һәм ул шул хәтле бәяле эш. бик күп акча кирәк бүгенге көндә оркестр белән җырлар өчен. Килгән елларны, менә безнең бит инде Үтәй оркестры бар иде, Госрадио телевидение. каршысында бинасында дип әйтик инде һәм рөстәм абый үтәй мин аңа шул хәтле рәхмәтлемен кайчан булса мин әгәр дә ишетсә мин әйтәсем килә рәхмәт һәм шул хәтле аны хөрмәт итәм ул менә теге мин яшь кыз име барыбер инде аңлап бетермисең әй миңа теге эстрада җырлыйсы килә бит инде туйган инде ул баяннан инде училищедан Апазанга килеп кердем, ә ул әйтә, Алсу, принесите ваши вещи, давайте сделаем что-нибудь красивое, нишләп тор ул менә миндә күрде ниндидер потенциал һәм минем яныма гел килеп әйтә иде, приходите, принесите свои вещи. Мин гел теге, нәрсә кирәк соң миңа бу оркестр, анда бит инде теге гел элеккеге җырлар, җырчылар җырлый, әйме, мин теге заманча җырчы имештер, аңламаганмын. Менә шул хәтне аңламаганмын, шундый шәхес синең артыңнан йөриме, китерегез җырларыгызны дип. Һәм мин инде Илһам Байтирәкнең тагын бер җырын алып килдем, Соңгы сөю дигән, ул бик матур җыр. Бәлкем ишеткәннегез бардыр. Моң суына кояш баеганда. Менә шулы без яздырдык оркестр белән, шул матур килеп чыкты. Һәм ул бит архивта калды. Ретро булып калды һәм аны күрсәтәләр. Мин бүгенге көндә менә карыйм да мәйтәм, нинди юләр булганмын икән. Тагын бер 30 җыр алып килергә булган да яздырырга булган. Ә мин тагын, ә ярый килермен, килермен, килермен дип, тагын бер җыр яздырдым да шуның белән бетте. Ну юк, тагын Ә хәзер, ә хәзер оркестр юк. Әйе, хәзер ул оркестр юк һәм андый мөмкинлек юк. Менә җырлыйм дисәң, акчаңны тотасың да, Оркестрны теге сорап, пожалуйста, эшләгез әле дип, репетицияләр ясап, әле синең белән җырлыйлармы, юкмы, эшлиләрме, юкмы дигәндәй, менә шундый бүгенге заманада шулайрак. Менә минем музыкаль белемем булмаса да, мин беләм, оркестрга кушылып җырлау җиңел эш түгел. Җиңел эш түгел, аннары соң ул шундый дәрәҗәле. Дәрәҗәле ансы сүз дә юк. Юк, анда бит теге. Ритм сугып тору җук син анда. Әлбәттә, бу бит инде барабанга гына кушылып җырлау түгел, бу ансамбль, монда һәрбер инструмент сиңа ярдәм итә һәм син дә шулай ук шушы оркестрның бер өлеше дип әйтик. Алсу, инде
синең белән сөйләшер өчен безгә вакыт бик күп кирәк, әлбәттә. Әле тагын чакырмыйча булмас, башкарак темаларга да сөйләшербез. Менә шундый соравым бар. Синең кайчан да булса Спектакльдә берәр төрле спектакльдә уйнарга теләгең туганы юкмы? Ничек инде, иҗат кешесе, әйеме, ул ул бит якын менә шушы дөньяга, әлбәттә. Кинода төшкән бар, ә спектакльдә уйнаган юк. Бик рәхәтләнеп уйнар идем. Менә өметләник, шушы безнең мине карарлар да, әйеме, язманы берәр режиссер күрер дә, кара әле, безгә бит менә мондый чибәр, җырчы, талантлы, Актриса кирәк диеп, бәлки чакырыр берәрсе. Амин, Өлсур.
Амин дигән җирдә туры китсен. Без бит әле менә монда театрда утырабыз, бәлки сезнең театрда бер читтә генә чыгып ниндидер бер җыр җырлап керергә э, рәхәт э, һәм бәхет туар, булыр. Э, шуңа карамастан, әлбәттә инде һәр кеше үзенең эше белән шөгыльләнергә тиеш, үз эше белән. Шуңа күрә, шуңа карамастан инде ниндидер экспериментлар, тандемнар булырга мөмкин. Чөнки бүгенге көндә Бузова да спектакльдә уйный, шуңа күрә өметләрне өзмик, әйе. Өметләрне өзмик. Ә сиңа килгәндә Илсур әйтәсем килә, беренчедән, чакырганың өчен рәхмәт. Икенчедән, син дөрестән дә менә әйтик, бик күп түгел кешеләр арасыннан мине бөтенесеннән күбрәк беләсең дип әйтсәм дә була. Шул инде без бит дөрестән дә Бер төркем белән эшли башладык. Рәсим Низамов төркеме белән чыга Дригайма. Ул вакытта минем иң беренче адымнарым иде һәм иң беренче килгән елларым иде. Шуңа күрә, әгәр дә менә һаман 24-25 ел үткәннән соң да, 26 ел үткәннән соң да без аралашабыз икән матур итеп, әйме? Әгәр дә менә шулай иҗат итәбез икән, димәк, Димәк, димәк, бу еллар бушка гына үтмәде. Алсу, ни өчен мин сине яхшы беләм? Чөнки син теге чын яхшы матур мәгънәдә минем күңелемә якын кеше. Син талант. Миңа да сине беренче тапкыр күрү, ишетүдән синең талантыңа, синең тавышыңа, җырлавыңа гашыйк булган кеше. Аннары бергә эшләргә насыйп булды. Син шул эшләгән дәвердә үзеңә карата ихтирам тудыра белдең. Рәхмәт, рәхмәт. Шуңа күрә сине ихтирам итәм, яратам. Без бит инде шулай ук сәхнәдә дә генә түгел, гастрольләрдә, автобусларда йөреп, әйеме, бергә ашап-эчеп, гастрольләрдә йөргәч, кешене инде, әлбәттә, күбрәк беләсең, шуңа күрә.